Haa ta'u immoo namtichi intal mana kana keessaa hafna godhe galgala kana inni ganduma afran qalloo ja'an kanarra deemaa bula. Aayyooti yalaa xannachin dhiigu jettee iddaa dhiiga. Namtichi dhiiga naa qaba seetaa kun ka dur seetaa. Qoy ati bar ani wani sin jau shanyii tiyyaa bitee wali fiddaa.

itti jala barreessuu hunda ani hin fedhu an bultuma tana hin fedhu an amma Koi koi koi dhaabbadhu dhaabbadhu mee koi dhaabbadhu. Uff dhiiroo maalumaa shanyiin dhufe maaluma dhiiroo wannummaan shanyii adda nama guuraa tun nuti oromoon takkuma beeyna.
Saammanni kun maaluma fadhame? Jaa'iba qaban wallaahi. Qoy maal barbaadan isaan kun? Hayi. Maaltumaa isaaniin ga'e hinaafaan akkanaatu maal? Takka ijaan hin banna, takka ijaan itu maarree? Ummatuma kanarraa akkam taana ummata afran qalloo jaaniin kanarraa kheyra wa kheyraati. Mana hunda gizee seente waa huma itu waa huma humbanna kanumarraa haasawan. Ish maaluma isa ummanni kun hinaaffaan isaan qaban. Haadha mana kiyyaa haadha mareen haadha mareen hin dhageessu. Ni dhagee maal Maal dubbadhu taate? ree?

Amma ani shanyii warri keessan agartee inni keessaafuu warri keessan warri keessan waanuma shanyii tiirraa barbaadanii wallaalee bar akkuma keeti isaanillee atillee isaanuma sanuma. Dhageessa na dhageessa ta warraa itti dhiisi warra keenyallee hin tuqin anaa fi atii wal bulchaa mi anaa si bulcha moo siitu na bulcha Bulcha bulchaa miti laal ana Anaa dhagee si bultii bulchaa teechuun mi? fedhu ana marraa eegalee. anaa si bulchaa mi Bultuma haadha teechuun fedhu mariyaam ana. anaa si bulchaa An mi bultii teechuun fedhu. hoottu Fidaa hoottu fidaa. mee haadha mariyaam hoottu Me akkanati hin aarin. Uff dhiiroo maalumaa shanyiin dhufe maaluma dhiiroo wannummaan shanyii adda nama guuraa tun nuti oromoon takkuma beeyna maaluma dilli akkana shanyiidhaan dhufe kun shanyiin oromoo takkuma durirraa eegalee hilaanga arraatti maaluma shanyii wannummaan shanyii akkan adda guuree an shanyii itiuti shanyii maarree afran qolloon teeysan akkan dhiiroo maaluma akkanaan dhufe maalumaaf nu tuttuqan dhiiroo maaluma dhalaa tanaa Wali nu kaasi yaa rabbi too na nurraa qabi yaa rabbi walii nu galchi. Ajaa'ibuma tokkoon na qabate. Faxaruma mana kanaatu hin barbaadu. Faxarri mana kanaallee nama negee qabu faxara kana nyaata. Bishaan mana kanaallee gaazana ta'e faxaruma mana kanaatillee hin barbaadu. Deemee manuma kana isaan eegisee hin barbaadu uummata fallee yoo.
Fidaa kiyya bee silaa nyaata godheetiin si kanna summii sittin kannuush qarbata kaa garan qaban. Amma intalaa deera kiyyaa irratti hin dawwala kaa. Way intalaa deera kiyyaa. Xannachin dhiigu jette iddaa dhiiga Oromooni. Waayii. Kanuma feete hafeeti bar. Heeloo. Duraanuu na kadhattee na dadha. Heeloo. Salaam alaikum. Nagaa fayyaadha maali jirta habiibti? Wayi intalee namtichi kiyya haa maali har'as yaada dhaamti duraanuu gargaarama kiyya keessa jirta habiibti takkaa si irraanfadhee hin beeku. Haa ta'u immoo namtichi inta mana kana keessa hafna godhe galgala kana inni Ganduma afran qalloo ja'an kanarra deemaa bula. Aayyoo tiya laaxxannachin dhiigu jettee iddaa dhiiga. Namtichi dhiiga naa qaba seetaa kun. Ka dur seetaa. Hay. Asaarraa garte nuti duraanuu sitti himaa turre amma nurraa dhiisi jaadan taateeti wajji jiraachu jirta maaf hin jennaan jedhe. Narraa dhiisi amma booda walii wajjin jiraadhu. Hayya. Walii wajjin jiraadhu amma akka inni na hiiku hin godhuu deema amma akka inni na hiiku. Naa hiiku.

Wee wee wee wee wee bar wayii na godhee bar akkaan hin dubbanne afaan na qabee bar wayii na godhee bar na jaamsee bar geelee wayiiniif beekaa mana kana keessa taa'ee waan inni dalagu bar an osoo na garuutiin cal jee taa'a bar wayii na godhee bar haay. Ani maa dubbachu jira intan niin quufee naaf naaf ga'ee jira niin quufe geelee xannachin dhiigu itti eddaa dhiiga silaa arra keenya taate ilma adeera kiyyaa ka dhiiga kiyyaa silaa taate arra akkanaa miti inni taa'ee mana kana keessa ka jaartiin isaa ituu jala deemee komantii ituu jala katabu kana anaa fi isa arra anaa fi isa summii mana kanaa hunnoo tarbaanni taadistii mana kana godhutti hin jiru ilmoo tiyyaa fi hangabbaanee alarraa nyaachu jirra summii itti haa godhu.

ee ka ameerikaa jiru san niin qaba no tilifoona isaallee kana keessaa hin qaba

Allanee kunee kenee kubaatuni kaan isaa biddeena narraa nyaata moo bishaan narraa dhuga dantaa isaati dhiiseetiin deemaani. Amala keeti si beekaa bar dhayxeen nama himta itti ati. Dur ture dur ture bar geelee dhiisee bar duriin bar waan hin dhagee hunda isatti hima amma dhiiseetiin jira geelee naa ga'ee jira quufe anaa qufee fuuf jeetiin jira amma. Akkas taanan amma naaf sitti himaati sillee hiiku hiika hiiku. Kaalaas. Ulaa dhadha'u jira deem deem ulaa dhadha'u jira. Niyaanalala darsa gurradde eedanu bikkee isin jirtan qofa sheerna irra godhi niin dhufa. Naa beeka olii dalagaa isaanii anaatu harkarra kaayaa fi. Ulaa nadhadha'u jira. Maaluma ulaa dhadhaa bismillah. Kaan isaan gara misirraa banuun eeggattu ati.
Ajaa'ibuma tokko na qabate baasuma tokko na bee. Maaluma dhiiroo oduu gandaa fuutii bultii isiif diiguuntu maaluma. Ganama kana taatu faxaraa na kenni jeetiini faxaraa na kennuu didee faxara mana kanaa nyaata mana kanaa jibbee deeme maal luliroo. Dantaa keetiree magaala jirtaa deemtee maa nyaani alarra. Maaluma waan ati haasoytu illee ni dhagaye maaliif bultii tee if diiguu feeta. Bagaa naasee bagaa naasee. Yoo naasee maal. Oduu alaa fuutee bultii fi hin didigiin. Dantaa bultii an bultii bultii bultii bultii jechaan olittu bultii dha. Hayya Haadha tun Maryam. bultiidha. Bultii tee Hiin faadha bultii. Oka kaayaddi bultii teetu na hiikii waan maan. Faxara na kenni jennaan didde. Na hiiki Dantaa maal? keeti deemii nyaadhu alarraa faxara na Faxara kenni na laaqana kenni na jennaan kenni. didde. Bishaan illee Nama na kenni. gammachuu qabu faxaraa fi laaqana sitti kan. An oduu tee hunda dhageetiin jira ati. Gizee warri keenyaa fi afran qalloo fi tu wal lolan.

Ituu kudhaniitiin fuudha laala. Ilma adeera kiyyaa dhiiga kiyyaan fuudha. Ajaa'iba. Hin beeku. Dhiisi oduu gandaa oduun gandaa ala nama bitti Hin waan akkanaa beeku dhiisi illee bultii kee ilmoo bulfadhu. tiyya illee narraa laalin qarqara ilmoo tiyyaa illee hin beeyin. Ilmoo tiyya fudhadheeti mana keetii fi ala keetii fi afran qallooti oka waliin kaayyadhu. Mariyaam! Mariyaam! Huccuu tee borsaa keessa kaayadhu ni deemna. Dafi. Si Ilmoo galee tiyyaan mi? illee hin deemtu. Ilmoon tiyya.

Nagayaan guddatti, nagayaan Isinii barnoota guddisuu hin seente, beekne. ilmoo Anaa keenarraan guddisee, jee.
anaa guddisee si garsiisa. Akkaataa ilmoo itti guddisan naa si garsiisa. Ati immoo ta warra keessanii ta afran qalloo fuudhiti irraa daddaladhu ilmoo tee. Qarqara Ilmoo ilmoo tee. tiyaan illee hin deemin haadha Mariyaam. Qarqara ilmoo tee yaa Taa haadha Mariyaam.
Hin deeminiin mucaadhaanis. Bultii ta'eef hin laaqin haadha Mariyaam. Ni dhageessa waan hin siin jiru.
ilaallatti meeshaa qabeetu gootu naafisii qarqara kiyya baata naafisii. Kanaan obboleessa kiyya dawwale ulina agartaa naafi ilmoo ta'etu ijaan nu agartaa. Naafisii. Kana namni obboleessaa kiyya dawalee amma ija kee kan ofirraa nan dhabne ni gartaa. Obboleessaa kiyya. Hello, salaamu alaikum.
Waaniin hin ta'in jira namtichi kun mana kana keessatti dhiiga na xureessa dhukkuba hin jirre naffitu jira obboleessa kiyya. Amma maallaqa naa ergi waliif irraa hin deeme bikkuma ija ijji isaa nan agarreen dhaqaan. Maali maali maali nagaya qabda ni miti yaa jaarsi kee nama nagaya fi nama si kabaju nama jaalala siif qabu akkamitti maali wanni itti wal loltan Ta dura haasofta ta dura haasofta amma waa'ee akkasii dhiyeenya kana hunoo tiktok irra deemee wa- shanyii tiyya hunda akkana arrabsa warra keenya hunda jala dhaqee ituun maarree ituun mirri hojee komantiidhaan nama meeqa arrabsa geelonni kiyya akkasinna hima waan inni achi jala barreessu hunda

Jaarsa kee si jaalataa atis jaarsa keetii ol wal jaalattanii Hin fadhaan jaala amma. jaalaluu duraan waliin qabdan saniin jiraadhaa wanni takkallee namni wanni isin jidduu seenee akkatti waa'ee shanyii fi gosaa kana kana waan haasawu kana dhageessanii waan hin taane keessa hin seeninaa ani saniin dubbisaa ati yoo mana san keessaa baate garuu ati garaa naaf obboleetti tiyyaa miti Obbole obboleetti na kiyyaa dhagee miidhaa kunoo na tiibii dhagee dura sittiin himaadha mana mana bilees mana bilees warra keenya dhaggeeffadhu ituu maarree dhaggeeffadhu laa na dhagee obboleessa kiyya sittiin hima Ituu mir xiqasho itii mirri hojee geelonni kiyya ni beeytaami warri tiktoka fayyadamu guututti natti himan inni mana hunda dhaqee ka nama arrabsu inni maali ani ituudhaami nallee hin kabaju deemeetuma nama arrabsa inni. Na, nuti obboleeyyani nuti obboleeyyani nuti ituu fi afran qalloo obboleeyyani ilmaan abbaa takkaati ilmaan abbaa takkaati nuti nama shani nuti ilmaan abbaa takkaati qallo ka bareentooti. hunbanna habareen tooti maali ituu mee mee maa mee obboleeyyan nuti ilmaan adeerranniiti ilmaan abbaa takkaati nuti abbaan keenya eh, bareen too mee wannummaan itti wal dhabnuuf hin jiru siyaasaa itti fayyadamuuf namni lamaa fi namni sadii ol ba'ee haasirratti waan ijoo kana isaas ittiin hima ati immoo mana san keessaa gabbaatee ganaa obboleettii tiyyaa miti.

Akkam nagaa fayyaadha obboleessa kiyya Fayyaa, ati obboleessa alhamdulillah. kiyya qofa obboleessa kiyyalleedha soddaa keenya qofaa miti obboleessa keenya nuti hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa nama kabajaa qabu nama jaalala qabu nama gaariidha akkamitti ati waa'ee gandaatii fi waa'ee sanyii jala deemtee waan xixiqqoo akkanaa waan dhalaan ijoolleen baalegeen

bultii gammachuu bultii wajji jiraannu dhiiftee if afaan gandaa fuutee akkanumatti afaan nama jala qabattee bultii sii diguu feeti malee an nagayaaniin jaalala isin kan- jaalalii sii kannee jaalalaan wajji jiraachuudhaaf wajji bultii oowwituu wajji galaa jirra nagee ootee akkanatti bultiin afaan namaa fuutee mana siif diiguudhaaf eh? afran qalloo maarree jettee taanii taan afaan gandaa ammoo waalan na babaasaa beekadhu obboleessa kiyya.
Nuti afran qalloos obboleeyyan keenya. Itoonis ituu fi afran qalloo obboleeyyan obboleeyyan. Nuti takka. Ilmaan abbaa tokkooti nuti. Tokko nuti. Akkan. Nuti ilmaan abbaa tokkooti. Ati jala deemtee yoo dhugaadhaan tiktok irratti waa'ee ituudhaa, waa'ee afran qalloo, waa'ee kanaa jettee yoo kashanyii barreessu taate ani hangaan si jaaladhu ni beektaa, bakkaan an sii qabu ni beektaa, naa fi atii wal dhaba. Taate tole marabbaa. Tole marabbaa. Waa'ee kanaa keessa hin seenin.

Tole marabbaa obboleessa kiyya galatoomi. Galatoomi. Galatoomis. Anilleen isinin jaaladha. Rabbiitu obboleettii teenya akka fuutu rabbiitu si godhe malee nuti si dirqisiisneetii miti shanyummaanii miti rabbiitu walitti midhaani bishaan keessaniitu waliin qabdanii wajji jiraattan wal fuutan mee almaan kanaaf nuti eessumman taana obboleeyyan kee ilmaan kanaaf adeera taaniiniif mee ati eenyu arrabsitee eenyu dhiiste

Ati ganaa arraan booda laal arraan booda ati waa'ee afran qalloo sin naqu waa'ee ituu sin naqu jaarsa kee qabadhu jaarsa kee jabeeffadhu inninis Ayii. arra booda waan takka hin godhu yoo immoo waan kana ani mana agabbaa jettee anaa fi ati ganaa obbolummaan tiyya ati fi tee hafte wal dhabne Ayyaa.
maal Ani yoo jettee inni amma ammaa sin booda ergaa yoo inni maal jettee amma itti barbaaddan deebi'u. amma waan barbaaddan na gaafadhaa maal sin ergaa

gaddeen akkamitti oduu namaa dhageeffatta ati akkaamitti sababuma kamiin oduu namaa dhaggeeffattee jaarsa kee abbaa ilmaan keetii waan innii osoo godhuu isaa ijaan hin arkin ati akkana godhee jettee jala deemtee waan hin taane haasoyta. Isiin nayme baranaa miti.
Akkanatti sin beeku obboleettii tiyya akkanatti sin beeku.

Sawa biyya ayuu. alaatii dhufee fi isa eh, do- gurbaa eh, biyya san achii miskiinticha san walqixatti nu laale walqixatti firaasha irratti ol, ol baasee walqixatti nu, nu kaddame Mee sanni qaba achiin aba. hin jira Waan akkasii sanni qaba ee. eh, eh, Ayuu. miskiina gara laafu waan namni nyaate eh, namni waan nyaa'oo nyaate waan quufu nama hin fakkaatu nama ittiin seen akkamiin nama akkanaa kanaati Mee yaa yaa obboleettii tiyya. yaa Ayyee obboleettii obboleessa kiyya tiyya, booda natti nama- haasa'u taadhii si haa isa duratti waan hedduu takka giseetti amma inni boodessumaa badii qaba naan ja'a booda naa him taadhii si bakka ani geetti. Wa- waan takka wahuma takka siin hin jedhu niin beekaan waan takka siin hin jedhu niin beekaan amala isaatiin Ayyee. beekaa waan takka siin hin jedhu ani immoo ati ati anaa fi ati